Aqıldan eksik kerçek. Qana küzgü tartınma, aqiqatını saqlama, kim ciyanda en nazlı, uzun saç, al yanaqlı, sürmeli közü, qaşı, kelişken betsıması. Melek, ya biz yahşı oynadıq,

Böyle yaş istidaatlı artist kelse, demek bizim teatrımız daa güllenecek. Çoq sağ oluñız. Siz nasılsıñız, özüñi yahşı duyasızmı? Körgeniñiz kibi, kelgen soñ yahşı duyam daa, Allağa şükür. Susana hanım, yaha çizgi yaş edi, ne vaqıt siz bir rinci kere çıqtıñız sanağa? Sanağa. Sanağa birinci kere men beşinci sınıfta çıqtım. Bu mektepte bizde Özbekistanda Sanat bayramı degen bir yarış bar edi. Ve olarda bir qaç yarışı bar edi. Olardan birisi, Parçanı, eserin bir parçanı sanalaştırmaq, öyle bir vazife edi. Anda çıqtım. Amma ondan evel, doğrusını aytsam, evde men rejissör olaraq, ses rejissörı olaraq, artist olaraq evde bütün menim tizemni, dayımnı, balalarımnı toplap, öyle bir Stsenkalar yapa edik. Biz beş-altı torun, bitamda, qartbabamda altı torun edik, men eñ büyük edim. Men olarnıñ episini toplap, bir stsenariy kibi bir şey tizip, işte, oyunlar qoyıp, yırlar tapıp, özüm de fortepiano çalıp, olarnen Sanalaştıra edim. Soñ qartbabam, bitam, tizelerim, dayılerim, episini toplap, zalğa kirgize edik, anda fortepianomız bar edi. Soñ onı olar da seyirci olıp bizlerge el çırpmalar da bar edi, Voy, maşalla balalarğa! dep ayta ediler. Ya siz sanağa çıqmağa Eyecanlana ediñizmi bir vaqıt? O, nasıl eyecanlana edim! Men ale bu küngecik eyecanlanam. Birinci çıqqanda, mına eñ eyecanlı, men sizge aytayım, bu birinci saniyeler, birinci adımlar. Mına sen ilk defa çıqtıñ sanağa. Seyirciler saña baqalar, sen seyircilerge. Nasıl siz bir-biriñiznen añlaşarsıñız, o öyle de devam etecek, rolniñ bütün ketişatı öyle de devam etecek. Soñ, ebet, oynamağa başlağan soñ bu eyecan Biraz böyle tınçlana. Amma birinci adımlar er zaman eyncanlı ola. Çünki sen tanış olmağan insanlarnıñ yanına çıqasıñ. Olar nasıl seni qabul eteler dep, er vaqıt bunı tüşünesiñ. Ya, bar öyle sır, Eyecanlanmamaq içün duva oquysız ya da bir şeydan yapasız? Duva, oo, duva biz er vaqıt oquymız. Ondan da ğayrı, tiyatracılarnıñ arasında öyle bir adet bar, epimiz toplanıp, qollarımıznı bir-birimizne böyle toplap-toplap, Bismilâ dep, Ha! dep aytamız. Ondan soñ Yavaş-yavaş öz yerlerimizge barıp, perde açıla ve oyun, ve bizim spektaklimiz başlana. Siz öz körüntüniz aqqında tarif etiñiz bizge biraz. O, menim körüntim, menim oğlum, on eki yaşında, Amir oğlum, menim aqayım, Erol. anam Leyla hanım, qardaşım Velena, qardaşımnıñ qızçığı Nial, o endi bu yıl universitetni bitirdi, ingliz tilinden terciman olıp, menim. Qartbabam çalğıcı edi. Dailerim de epsi çalğıcı ediler. Artistlik qaydan çıqtı, kelip çıqtı deseñiz, olardadır da. Amma, doğrusını aytsam, olar pek istemediler men artist olğanımı. E, qartbabam ayta edi. Ne içün öyle ayta edi? Çünki onı çoq tanışı bar edi ve kinostudiyada bir qaç adam onnen İşte, dostlaşıp yüre edi. E, dey, olarnı, bu artistler, ne qorantaları bar, ne balları bar, bugün anda, yarın mında, yoq, kerekmey oğa. Yavaş-yavaş meni bu yoldan çevirecek olıp, başqa yerge kirsettiler, amma, ne yapıp-yapıp, men kene teatrge keldim da. Ya siz qırımtatar teatrge qaç yaşında keldiñiz? Universitetten soñ yigirm dört yaşında keldim. Demek, siz, nu, siz qaçanda yıl işlediñiz? Ale daa işleyim. Yigirm altıncı mevsim. Ya, men yaşayışımnıñ yarısı bu teatrda keçti. Ya, aktör olmağa bu siziñ istegiñiz? E, tek meni istegim. Tek meni istegim. Başqa bir kimse bunı istemey edi. Ya, nasıl, men añlayım, siz aktör olmağa arzuñız edi balalıqta. Evet. Ya ise, şimdi nasıl siziñ arzuñız bar? Şimdi menim arzum, artist olaraq. Güzel bir klassik eserde iştirak etmege, filmde çıqmağa, amma böyle epizodlarda degil, biz epizodlarda ara-sıra çıqamız, amma böyle güzel bir salmaqlı böyle bir rol oynamağa isteyim. Barsın serial olsun, barsın komediya olsun, barsın drama olsun, amma. Kinoda çıqmağa pek arzu etem. Men ise beyledim, siz Maldivağa istediñiz sıratlanmağa. Ana-babañız beğendi siziñ seçken zanaatıñıznı? Neticesinde, elbette, beğendiler. Başta Belki kerekmey, belki endi sen universitetni bitirdiñ, bir iş özüne tapıp çalışmaysıñmı? Ebet, men çalışırım, amma men teatrde çalışmağa pek isteyim, degen edim. Soñ babam dedi, aydı, ne yapacañ, demek, bu arzu tap balalıqtan kelgen arzusı. Oqısın buña da. Buna da oqudım. Em çalıştım, teatroda çalıştım, em oqudım Harkov institutında. Harkov, Harkov meden, yoq, sanat, Harkov sanat institutında. Eziz, qırımtatar teatrde birinci kere nasıl rolni oynadınız? Birinci kere, a, birinci kere masalda, rus tilinde Ediye degen, podarok, oyunda çıqışta bulundım, Pempe rolni oynay edim. Men böyle, Bir hannıñ ciyeni edim. Men reper edim. Meñ adım Gülpempe edi, amma Pempe. Men repnen pek oğraşa edim. Öyle, birinci rol öyle edi. Ya sizge pek yaqın olğan rolüñiz barmı? Er bir menim rolüm bu menim balam kibi, episi yaqında. Amma eñ sevgen rollerden bu, er vaqıt bunıñ aqqında aytam, çünki bu spektaklni men unutmadım, em de unutmaycam, çünki yüregimde qaldı. Orman türküsi degen spektaklimiz bar edi, bu Leysiya Ukrainka pyesanı esasında qoyulğan, Ahtem Seytablayevnı qoyulğan bir spektakl edi. Men anda ana rolüni oynadım. Pek güzel, pek meraqlı spektakl edi. O, meni pek, ale da bugün Oynaycağımı deseler, bugün tekstni alıp, onı ezberlep çıqarım. Soñ daa ne? Arşin Malalan spektaklde Ala rolüni oynadım. O, men onı da begendim. Soñ Gospoja Jurden, Jurden hanım, Meşinin vo dvorânstve, rusça, qırımtatarca, körmemiş zadikân, Molyerniñ pyesası esasında spektakl bar edi. Mına şimdiki spektakller işte. Er bir rolüm, bu menim balam kibi. Siz pek çoq rollerni sevesizniz, men körem. Episini. Episini sevem. Yoq, elbette, bazılarını pek sevem, bazılarını. Sevem, çünki qafamnı buña qarıştıram, yüregimni, közlerimni, çünki er bir rolni yaratqanda kimerde böyle baqasıñ adamlarğa, bazını yürüşü pek meraqlı, bazını sesi pek meraqlı, bazılarınıñ telâffuzu, onı epsini baqasıñ, baqasıñ, soñ bir kün ola, bir öyle rol kele ki, Sen tamam o körgen adamnı aqılına ketirip, onı özüne bir urba kibi kiyesiñ da, onı üstüne kiyip, böyle çıqasıñ. Keliñiz, tasavur eteyik, siz adiy adam keldiñiz ve biz siznen subet keçiremiz. Siz boş vaqıtta nennen oğraşasız? Ya şimdi boş vaqıtnen kim nenen oğraşa? Ebet interneti qarıştırıp, yañılıqlarnı baqamız, ikâyelerni oqumağa pek sevem. Ya nasıl kitaplarnı oqudıñız? Men çoq kitap oquyım. Mına eñ sevim, soñki vaqıtta menim içün bu bir Ne ki bu oldı, ne içün yaşlıqta men onı oqumadım, bilmeyim. Men keçken sene hastahanege tüştim ve anda pek güzel bir kitaphane bar edi, bir qaç tane kitap. Ve anda Nadar Dumbadze degen yazıcını çıqardım. Men başlağan edim gençlikte, amma ne içündir ketmedi. Bu sefer bu menim içün bir Açılıv kibi oldı. Men bütün mına böyle balaban bir kitap, anda dört-beş roman edi, men onı bir aftada episini oqup bitirdim. Ve can yürekten bu yazıcını begendim. O Gendrini pek sevem. Qırımtatar şairlerden Şemiyzade, elbette, Çobanzade, Şakir Selimni pek sevem. Uriye Edemovanı pek begenem. Biz onen Kimerde, o menim qomşum olıp, biz Kimerde onen laf etemiz. Pek sevem onen laf etmege, çünki onı er bir ikâyesi ayrı bir eseri kibi. Ya oğlan rolüni oynadıñız teatrda? Oğlan rolüni, isteseñ, baka rolüni oynadım, istesem, hatta çaynik rolüni oynadım, amma oğlanı oynamadım da. Amma bunı tüşünmek kerek, belki o da qısmet olur, endi oğlan degil, endi aqay ya da bir qart aqay rolüni oynaycaqtırım da. Spektaklde em yaramay insanlarnı, em de yahşı insanlarnı oynaysız. Nasıl rolni qıyınca oynamaq? Qıyıncamı? Yahşı insannı oynamağa qıyıncadır. Çünki yaramay insannı, ona harakternost deyler rusçamen, tatarca bunı nasıl tercime Təbiat. Yoq, yoq. Harakternost, bu tabiatnen bağlı degil, bu başqa bir çizgiler. Onı mümkün, ya onı lafları öyle hucur, ya onı plastikası böyle yaramay. Amma yahşı insannı o böyle menfiy, müsbet obrazını yaratmaq içün böyle em dülber olmaq kerek, em açıgöñülli, em. Qan sıcaq insan olmaq kerek. Amma o da pek meraqlı. Amma mına böyle yaramay insanlarnı, ya da böyle hıyanet, hınzır insanlarnı oynamağa meraqlıcıdır. Ya siz özüniz qoydıñızmı sanalaştırma rejissör olaraq? Rejissör olaraq, aytım da, balalıqtan özüm qardaşlarımnı toplap, ondan başlap rejissörlıq yaptım. Soñ, aqılınızda bardır, bir zamanda bar eken, bir zamanda yoq eken, balaçıqlarnen rejissörlıq yaptıq. Soñ, Tatlı ses, Canlı ses bu yarışlarda iştirakçilernen çalıştım. O qadarlıq işte rejissörlığım öyle edi. Siz soñki rolüñizden bir parça bizge oqup olursızmı? Soñki rolüm? A, soñki rolüm, bu baş rol. Bizim qırımtatar yazıcımıznıñ İsa Abduraman'nıñ pyesa esasında, Qaynananıñ nesi bar? pyesanıñ esasında qoyulğan spektakl. Men anda qaynananıñ rolüni oynayım, Ukmiye Şerfi. Şimdi bir parça ondan sizge oqurım. Alo, tıñlayman. A, Şefqa, sensiñmi? A, ne day bolayıq? Allağa şükür dep turamız işte. Sen ne daysın? Aa, aytaman da saña, bugtün hastalıqlarğa nerva sebep bola. E, ay, tuğançığım, menim nervalarım senkiden beter bolsa beterdir. E, sen kelin azabını çekep olsañ, men kiyev azabını çekemen. A, sen sorama, men aytmayım. Aytasıñ, aytasıñ, tenbeliysiñ, tenbeliysiñ, efekti körünmey. Yoq, yoq, yoq. Çalışa, işi yaramay tuvul. Ayşe bütün kün balanen oğraşqanı içün bütün üy işlerini oña yükledik. Aqı kerekmi, itiraz bildirmedi. Amma bilesiñmi, bütün yapqan şeylerni, öz vazifelerini vaqtında, keregi kibi becermey daa. Kim? Ayşe. Ayşe, aytaman da saña. Bütün kün bala qaray. Menim vazifem? Menim vazifemden ağır ve mesüliyetli vazife yoq. Men qoranta bücetimen oğraşaman. Bücetke qaç kapıq kelgenini, nege masraf etkenini qarayman. Bolmaycaq masraflarğa yol bermemik, bu menim vazifem. Köresiñ de, mına, Kün-künden fiyatları ep arta. E, e, tığançığım, ebet, maliye naziri de bek edi, mümkün. Aydı, Alla bizge sabır ve sağlıq bersin. Aydı, canım, men de seni öpem, körüşkence. Ağızına ağaç kirsin. O qadarlıq işte. Amma da külünçli bir parça oldı. Ya siz qaydan öyle meraqlı, nasıl öyle yahşı rollerge kiresiz? Kirem işte, aytam da men, baqam adamlarğa, kimerde mına avtobusda ketesiñ, Bazı insanlar nasıl laf eteler, nasıl bir-birinen qonuşalar ya da nasıl keteler, bunı epsini baqasıñ, köresiñ, özüne mına magnitofongı kibi böyle yazasıñ, yazasıñ, qaldırasıñ zeñinde. Soñ bir kün kerek olğanda çıqa da. Kerçek aytsam, men siziñ mına bu rolden parçanı yüz kere baqa edim, mümkün olsa edi. Sağ ol, sağ ol canım. Susana hanım, ya stsenariy bergende siz bir keredenmi añlaysız qaramanınıñ tabiatını? Elbette, pyesanı oqığanda, amma teatrde stsenariy degil, pyesa bereler. Stsenariy da ola bile, amma çoqusı biz pyesa sanalaştıramız. Pyesanı oqığanda, elbet, añlaysıñ bazı çizgilerni. Sen añlasıñ, bu menfiy obraz ya da müsbet obraz, onı inceliklerini, amma. Çalışıp başlağan soñ onı bazı çezgileri kele vaqtıñnen. Mına bugün, misal içün, bugünki repetitsiyaña bunı qoştım. Tüneun daa bir şeyler qoştım. Er kün, er bir repetitsiyaña yañı bir şeyler tapıp, tapıp soñ böyle ne yapqan kibi qardan yapalar da, yavaş-yavaş qoşıp, qoşıp soñ öyle balaban bir şeyler çıqa. Yazıq ki, programmamız soñuna yetti ve ananeviy sualimiz, Siz biz kibi balaçıqlarnen nasıl ayet dersini paylaşmağa isteysiz? Ayet dersleriniñ er kezin özüñki ola, amma men can yürekten sizge ne aytmaq isteyim. Men er vaqıt, er yerde aytam, bizim qırımtatar balalar kibi aqıllı, İstidatlı, işkir, dülber bala dünya yüzünde yoq. Daima öyle oluñız, çoq bilgi almağa, tasil almağa tırışıñız. Er yerge iştirak etmege tırışıñız, çünki bu episi siz içün, halqımız içün. Çünki siz, bizim kelecegimiz. Siz özüñizni nasıl terbiye etseñiz, elbet, ana-babalarıñıznıñ da çoq isesi bar buna. Amma insan bir vaqıt ne qadar ösip, soñ öz-özüni terbiye ete. Mına bu terbiye pek güzel olsun, qaviy olsun, öyle olsa, halqımız da pek öser. Em de teatrımızge keliñiz, çünki sizler içün çalışamız. Çoq sağ oluñız. Bizim bugünki qaramanımız Belli aktrisa Susana Barabaş edi. Ve biz sizlernen, seyirciler, bugün sağlıqlaşamız. İleride körüşkence!